Aw hei pawh in chu tung hmun tur an ti fai a hei a ti hian zawl phei vek tur a nia tlang zawl phei chin hi an sam fai tur chin a ni a a tha tur ah ngai ang hei tung an ching ve tan dawn chu nia hei hetah hian in-- hawi chhun mu lo awm a hei kan sam turah hianin lak ngei ngei ngai sia lakna rawn ti lang zuai dawn ni hawi khi ta khi mei chher an dep kai a thenin hei hetah hianin a bu chu la lian lo a saw saw ta saw in hmu thiam mai em aw ai saw nia kan zoom vek a ni a mawng lamah pawh khianin khi a khuai chu an awm ve tho mai eng khi a ni a khawi chhunmu hi an zuk a na chiah ka kut a khur tlat mai he hal dawn a ni sam ngei ngei ngai bawk sia sam loh chuanin. tia zawh ringawt chu dah chi ni bawk si lova hei pute te khukhu kan nula te hoin an phun a ei lo ba bai rawh u hmm. ka kura khur na sal tuka ala hei unau pakop ten a hal dawn ani khawi chhun mula pro tifai vek ngai e ma chung kan thiak mai zel amo khawi chhun mu hi khang lang a hmm de pa te son de char char tur nia khawi chhun mu bu hi a hnuaiah sawn kaw pakhat chin neia ta tang chuan an chhuak thin a an lu te an chhuak thin a maw chuvangin a dang ah sawnin an rawn chhuak theih a mawng saw hliau char zar a a chhung saw mei khu a ur a meiin hliau thin tur a ni. Thiam ve saw ti sawn a bu an hawlh dar a an hliau kang ber ni sawn ah an thi tawh a mi aw hei a chhung a mi te pawn thi vek tawh a ni hi an la tak lo ve khawp mai a la teh bawk a e saw saw a nu ber a niang a lian em mai saw saw ngaw an la chhan che a kung nen khan en chiang ang engmah tham la ni lo a ni hei bu teh bawk a. sa lutuk he khawi chhan mu a la nu an awm maw an zu kan a teh mai tih engemaw a tak lutuk e E naute pawn nei tan deuh chi nih hu. Mun dang ah lian deuh hlekin hmui la. Yang ami tin an ni ngai lo. Hei he lamah hian kan nula te kan lo focus ve lawk ang kan nula te u kapi ruat pui hei tung hi hausak nan hmani tum ami An ching ve la ai. Ba lo lu ti a bilian e. Hi lo ching ve chin ro. Um. Khoya chi te kha ran tilang. Le. Ta khan in phum to mi. Uruat. Tung chi kha. Tung chi hi lei thuk ngai lo ba. A then chu an phum lo thira ma se chula kan ti vang hian in khong e. Tah hian. Tah hian a. A bulah hian. Khawngei khawngei phu. Hei vak su. Hei ta hi. Hei. A phum na kan ti thuk lo te a phum tur ni a tawk ti khan. Ti chuan chhin chhiah nan mau hi no phun thin ta. Umm. Hei tiang an sam tan leng a. Duh tak dawn ni. Chaw ei pawh a hun tep tawh e.

Chu la ni vang hianin che pa vel hian in an ei duh a maw chuvangin kan fum a ni. I dum lutuk va han dum tak. Aww ngawm philh philh nia. Hetah lo kal leh lo le. Hetiang thu nia. Chuan helah hian an fum leh dawn a, camera man hi ka hmel tha em em a, ka rawn in lan duh lo. A chhan chu hna ka thawk a, ka thatna hian a en tlung teuh tih ka hau. Tuna han eng zat na nge som li le li li na tur hi hi oh hi hi a bisom li bisom li pali na tur a nia hi sai ve deuh vek a ti hi ngai a oh zau ve deuh a a hnim ma thin ta ni e sai tur an ngah he mai oh li li na bisom li pali na a nia hei hi hei channel nei tu pa nia Channel nei tupa hi hetia in kan hre tu em em ang i hmuang panga dan zel a kan phun ani oh hetia in hmuang hi ni lo chuan in ti hian in ah hetia in hmuang hi ni lo ang ama hi mi tlawm ngai tak ania in khawmna a pawh mu thlu ngai lo thala chu cut hrim hrim ai cut a ngai lo oh awle oh lo chhu mawlh mawlh a ila hi lo ka zah zawk ang aw hei hi tun hi bisawmli pali ina kan tih a sawmli pali ina bizahnih leh tih vel tunah hian kan keng mek a vawiinah kan zoh hman ang em aw tak a cover chhe lutuk a tura tunah hian bisawmli panga na tur a ni a hei bisawmli pangaina tur kan tuh tawh a hei he mi kual chhuak hianin biza hnih tur a nia tuvawiin a kan hni sap hi tuvawiin hi june ni sawm ah ni sawm hian june ni nga a nia june ni nga lo awm ni nga ni nga ni nga hnam naute hei. tunga ka hlawh tling hunah nawi te hi chu bengbeh ka la lei sak ang an ti tak lo bawk si emaw an thil ti hei nawi te ho hi e zathum sawm nga chauh kan hlawh dawn a tiang tur a ni an an an tuh to thei ang emaw ruah lo sur dawn a i min haw pui daih dawn a ni a hei ruah rawn sur dawn a zia lo khawp mai a chhawrtu tan hian

naute hei a umm hei vawiin hianin BYD kan ruai a ka thawh pui pa tur hi vawiin chu a rawn kal hman tlat lo mai a hei. Nia an sawi ang khan president in saw saw dah sawnin a pick up in min tawi awm a amah hi rawn kal hman loh a rawn thaw a ai kal nen ti tha khawp mai ti lawmawm khawp mai awle hei kan bang dawn tawh a chawhnu lam ni tawh a dar thum ni tawh a hei sam zau khawp Mai vawiin chu tihian he khitah mipa ho an chawl a tichin kha kan sam ho nia e a thlak khawp mai tunah hian a biak zahna tur nge in tih mek le za sawmhnih pathum maw kan tawh khawp mai hei hian a bul an ti fai a nau hian style deuhin han ti teh se. kan ti lo ang style deuh han ching teh u ta takin lo awm khawp mai hei kan pi uai di nula te an fel khawp mai hun nawina nei miah lovin ti hianin an ti ve tau tau zel ania thlan tui tla in hah pawh sawi theih lo ni fuiin chu hlauhawm khawp mai hei kan president pawh amah rawn kal thei lo mahse motor a rawn thawh a ti hlauhawm khawp mai a ni pawh tihian vawiin tan chuan kan duh tawk anga hei zau reuh khawp mai rin ai takin samahara ni sa khaw uap nen vawiin tan chuan duh tawk phawt mai dawn ni engzah ngei intih khaila mi hi Ani lo, za leh aw tiang bawl vel chu ani tawh. Hei hetah hianin bihnih bihnih vel la lenga chuan hei nakina na kum lamah hian lam hi kan vat leh vek ngati hian khutah tlang pawh khu lam thleng khawn dawh awm ang aw. Chu chuan an la ti leh vek dawn a ni. Tung hi a thatna hmuh chhuah an tum a ni. Tihian fit sawm panga dan zela tihian a kar innghat zawng helam pawh helam tizawng pawh hian fit sawm panga dan zela tihianin kan tuh ta a nge rawn an dawn ni umm tikhanin kan duh tawk phawt mai ang vawiin tan chuanin Pathian zara ruah te ranna nanga. Rawn to tha ve tur a ngai ang. Tikhanin vawiin kan hna chu kan duh tawk phawt mai dawn ni. Bye bye vek u. Bye bye bye bye.